מיר האבן דאך נישט קיין השגות, און מען קען נישט האבן קיין השגות. ווער קען האבן השגות? די ארי הקדוש יארצייט, ווער האט השגות? איין השגה איז ארי הקדוש, מיר האבן נישט קיין השגות, אבער פשוט די מעשר ארויסנעמען פון דעם א לימוד, מער פון דעם גארנישט, ווייל אונז האבן נישט קיין השגות, דאס הייסט ארי הקדוש. שטייט אין שבחי ארי א מורא'דיגע זאך, אז די ארי הקדוש מאכט א הסגר פאר צען תלמידים, האט זיי פארמאכט, איר קענט זיך פארשטעלן תלמידי ארי, גער ארי, מען האט זיי אנגעזאגט אז מען וועט תיקון חדרים עקסטרע צימערן פאר די נשים עקסטרע פאר די טף עקסטרע פאר די ראשי משפחות און זיינע תלמידים און האט זיי אנגעווארנט די תלמידים דאס זאל נישט איבערטרעטן רגל א מחלוקת דער שטן זאל נישט אריינקומען ווייל מען איז דא ביי די מגלה אורות בקיצור שטייט דארטן אין שפחה ארי' שטייט עס איז געווען א פרייטאג. וואס האט געפלאצט א מחלוקת ביי די נשים פארט צו א מחלוקת און ס'איז אריבער צו די מענער פירוש המשפחות ויהי שרייבט ער לייז ערב יו ט צו ארי עם החברים כמנהגו לקבל השבת ס'איז געווען א פרייטאג ארי הגדול איז ארויסגעגאנגען מקבל שבת זיין ווען מוהריינו הרב רבינו חיים וויטאל ראאאי האט געזען דעם ארי הקדוש פניו נפילות לאחר שסיימה התפילה שאלו מערכו האט רבי חיים וויטאל געפרעגט דעם ארי הקדוש ליוגון זה מה עושה פארוואס איז ער אזוי אמר לו הארי, האט די ארי אים געענטפערט מיט נישט א ר, ראיתי בעת קבלת שבת, האב איך געזעהן עס א סמך מם, ואמר זה הפסוק גם אתם גם מלקיכם תסופי, ולא נחתם גזר הדין אלא בעביר שנעשה היום קטטו בעיניכם, ווייל ס'איז געווען אויף נאנטע מחלוקת, כי כל זמן שהיה שלום בעיניכם לא היה לשטן בית כניסה לקטרג, ס'איז געווען נאר וועגן דעם קטטו. לאחר לאחר מכן נסתלק הארי הקדוש. קיינער האט נישט קיין השגה וואס הייסט הארי הקדוש, נישט ארימע האבן נישט קיין השגות, אבער ווי איז דען די לימיט וואס וואס די הארי הקדוש האט זיך דא געשריגן, כל זמן ס'איז דא דא שלום האט דאס אויך נישט קיין רשות אריינצוגיין, דאס איז א שמירה, א שמירה, די חתם סופר זאגט א מאמר נורא, פרשת משפטים, וכי יריבון אנשים. וכי עריבין אנשים, וואס שטייט אין פסוק וכי עריבין אנשים? ויקרא איש רעי' באבן אויב באגרוף, רק שבטו יתן רפי רפי שב איז א רפי. איך געדענק די גמרא דרשת ארויס רפי רפי און קיין שניט נאר שיז לרופא לרפות. פרידא איך זאל מסופר אבער פארוואס שטייט וכי עריבין אנשים דארפסטו אננעמען וכי עריבין אנשים. זאג וכי יקה איש ורפא רפי וואס דארפסטו זאגן וכי עריבין ס'אינטערעסאנט אז מ'קריגט זיך. זיך צום סופר אדער פאסיג וויל זאגן היות אז שטייט אויף רפא רפא איז נישט נאר ראשית לרופא אלא רפאות דאס איז נאר רבי ארי' פון אנוש אז מענטשן קריגן זיך ווייל אז מ'קריגט זיך נישט דארף מען נישט קיין דאקטאר זאגט ער ווייל שלום שלום לרחוק לקרוב אמר השם רפאתי ווי די אייבערשטער איז דער דאקטאר מ'דארף נישט קיין דאקטאר ר' ארי' פון אנוש און דעמאלטס איז רפא רפא. דער אייבערשטער רחמנות אז איך זאל נישט דארפן גיין שום דאקטאר, שלום שלום ברוך לקוי, אמר השם מרפסי, פארקערט אהבת חינם זאגט א גוט ווארט יענעם, די חיה זיין יענעם מיט א גוט ווארט.